Selâm aleykum, ürmetli seyirciler! Bu UA TV, studiyada Ukraina haberleri. Bugün yanvarınıñ on ekisi, cumartesi künü. Bu afta olıp keçken vaqıalar aqqında sizlerge tarif etmege azırıq. Rusiyeniñ Adliye nazirligi qırımlı uquq qoruyıcı Emil Kurbedinovnı advokatlar kollegiyası erkânından çıqarmağa talap etti. Nazirlik Rusiye işğal etken Qırımdaki rayon mahkemeleriniñ eki qararına esaslana, anda Kurbedinovğa qarşı ekstremist faaliyetinen bağlı memuriy davalar baqılğan edi, advokat Eki biñ on üç senesi içtimaiy ağlarda Rusiyede yasaq etilgen Hizb ut-Tahrir teşkilâtınıñ timsallerini tarqatqanında qabaatlanıldı, Kurbedinov kollegiyadan öz isteginen çıqmaycağını bildirdi. Emil Kurbedinov mahkemelerde onlarca qırımtatarlarnı imaye ete, bunıñ ile o yigirmi dört esir etilgen ukrain denizcilerden birisiniñ advokatı ola. O Zakonu o borbe s ekstremizmom. Ekstremizm ile küreş aqqındaki qanunğa köre, bu maddege köre qabaatlanğan şahıslarğa ticariy olmağan teşkilâtlarnıñ tesisçileri olmağa yasaq. Bu advokatlar ile küreşmek içün yañı bir usul, alettir, hususan şimdiki vaqıtta keder etkenler ile.
Ruhtan tüşmey ve icadiy faaliyetini devam ete. Kreml siyasiy mabüsi Oleg Sentsov Ukraina Yuqarı Radasınıñ birinci reis muavini İrina Geraşenkoğa mektüp yazdı. Mektüp daa eki biñ on sekiz senesi dekabr otuzında yazılıp yiberilgen, amma rus tsenzurasından keçken soñ Geraşenko onı tek şimdi aldı. Sentsov faaliyetini devam etkeni aqqında yaza, keçken seneniñ soñunda yañı roman yazıp bitirgen Rejissör, eki biñ on doquz senesi, onıñ ikâyeler cıyıntığı romanı deerçetilecegini ve onıñ stsenariyiniñ esasında sanalaştıruv qoyulacağını ya da film çekişleri baqılışla başlaycağını bekley, Qırım sakini Oleg Sentsovnı Rusiye mahkemesi yigirmi yılğa mahküm etti, o, ilhaq etilgen Qırımda terror eylemlerini azırlağanında qabaatlanıla, cezasını Maküm Yamaldaki cezahanesinde çeke. Qırımtatar faali Nariman Memedeminov tevqif altında fevralniñ on sekizine qadar bulunacaq. Moskva nezareti altındaki Qırım mahkemesi istinafnı red etti ve sıñırlama tedbirini deñiştirmedi, advokatlar da oktâbr ayında muracaat berip, ev tevqifini talap ettiler, mahkeme ise şikâyetini pek tünevin baqıp çıqtı.
Teessüf ki, amma er şey beklenilgen kibi, er şey olğanı kibi qaldı. Şikâyetimiz red etildi ve evelki qarar quvette qaldı. Nariman Memedeminov taqiqat tevqif hanesinde on ay qadar tutula, onı keçken sene martnıñ yigirmi üçünde tevqif ettiler. Bundan evel Rusiye qanun qoruyıcı organları onıñ evinde tintüv keçirdiler. Memedeminovnı Rusiye ceza qanunnamesiniñ Eki yüz beşinci maddesiniñ ekinci qısmına ait olğan cinayette, yani internet vastasınen terroristik areketlerge açıq çağıruvlarda qabaatlaylar. Qırım ilhaq etilgen soñ o qırımtatarlarğa haber ve uquqiy yardım köstere edi. Qırım Muhtar Cumhuriyeti prokuraturası ise Memed Eminovnıñ yaqalanuvını ve tevqifini adamnı tutup esir etüv maddesine köre taqiq ete. İşğal altındaki Qırımda Rusiyeniñ qanun qoruyıcı organları üç qırımtatarınıñ evinde tıntuv keçirdiler. Bu aqta Qırım birdemligi cemaat teşebbüsi bildirdi, tıntuv tedbirler Osman Osmanov, Ernest Aliyev ve Server Bariyevniñ evlerinde keçirildi. FSB temsilcileri oquğan qararda yazıla, Bu evlerde sanki Rusiye Federatsiyasında yasaq etilgen Hizb ut-Tahrir teşkilâtınıñ azaları toplana eken, quvetçiler yasaq etilgen eşya ve edebiyat qıdırdılar. Qırımtatar faali Edem Bekirov Taqiqat tevqif hanesinden Cumhuriyet hastahanesine alıp barılacaq ve endokrinologiya bölügine yatqızılacaq. Bu aqta advokat İslâm Velilâyev haber etti, aynı zamanda imaye tarafı sıñırlama tedbiriniñ qararı deñiştirilmesi üzerinde çalışmağa devam etecek. Keçenlerde ilhaq etilgen Qırımnıñ mahkemesi istinaf şikâyetini red etti ve Bekirovnı tevqifhanede qaldırdı. Elli yedi yaşlı Edem Bekirov birinci gruppağa köre saqat, ayağı tızından aşağı taba kesip alındı, şeker ve daa bir sıra diger hastalıqları bar. Dekabrniñ on ekisinde Edem Bekirov qanunsız sürette ilhaq etilgen Qırımğa kirgen vaqtında Rusiyanıñ Mahsus hızmetleri tarafından tutuldı, Qırımğa o yetmiş sekiz yaşındaki anasını ve aqrabalarını ziyaret etmek içün yol tuta edi. Kreml nezareti altındaki Aqmescit Kıyiv rayon mahkemesi qırımtatar faali Edem Bekirovnı eki ayğa tevqif etti, o patlayıcı maddelerniñ saqlap tutqanında ve alıp barğanında qabaatlanıla. Rusiyedeki Ukraina konsulı yaralanğan ukrain denizcilerini ziyaret etti, o, Matrosskaya Tişina, Moskva, Taqiqat, Tevqif hanesine barıp keldi. Bu aqta UATVge denizcilerden birisi, Andrey Eyderniñ babası Dmitriy haber etti. Konsul, olar ruhtan tüşmegenleri aqqında aytıp bergen. Göñüllerniñ yardımı ile olarda urba ve aş bar, şimdi ise tek azat etileceklerini bekleyler. Kreml siyasiy mabüsi Stanislav Klıhnıñ da sağlıq alı fenalaşa, yüregi ve büyrekleri pek ağıra, bu aqta o anasına telefonen laf etkende aytıp berdi. Apishane hadimleri on beş daqqa laf etmege izin bergenler. Bunıñ ile Klıh ayaqlarında lekeler peyda olğanına şikâyet etti, siyasiy mabüsniñ sağlıq alına baqmadan Onı Çelâbinskdeki hastahaneden Verhnyouralskaya apishanesine avuştırğanlar. Hastahanede beş kün bulunğan, diagnoz qoymağanlar, tek taliller yapqanlar, bu aqta Stanislavnıñ anası Tamara Klih haber etti. Rusiye mahkemesi Stanislav Klihnı birinci Çeçen cenkinde iştirak etkeninde qabaatladı ve yigirmi yılğa mahküm etti, o, Qabaatnen razı olmadı, Memorial uquq qoruyıcı merkezi onı siyasiy mabüs olaraq ilân etti. Rus işğalcileri sekiz yılğa şiddetli apis cezasına mahküm etken ukrain siyasiy mabüsi Yevgeniy Panovnen bir aydan ziyade bağı yoq, Panovnıñ aqrabaları bildirgenine köre, işğal etilgen Qırımnıñ Aqmescit taqiqat tevqifhanesinden Ukraina da dekabrniñ altısında çıqarğanlar, Renburg, Çelâbinsk ve Tümenni keçip ketken, bugünde ise bulunğan yeri aqqında malümat yoq. Aqrabalarnıñ tahminlerine köre, etapnıñ soñ noqtası Omsk şeeri ola bile. Rusiyeniñ Yuqarı mahkemesi Ukraina vatandaşı Yevgeniy Panovnı Sekiz yılğa apis cezasına mahküm etti, o Qırımda diversiyalar azırlağanında qabaatlanıla. Qırımtatar diasporası iç bir maniağa baqmadan öz kimligini pekitmege devam ete. Türkiye paytahtı Ankara şeerindeki Qırım dernigi baş merkezi, mına endi altmış dört yıl devamında qırımlılarnıñ til, medeniyet ve kimligini saqlamağa tırışa. Keçenlerde mühbirlerimiz faal diaspora vekillerimiz tarafından teşkil etilgen Qırımtatar medeniyet ve yardımlaşma dernigi baş merkeziniñ medeniyet ve sanaat atelyesini ziyaret etti, tafsilâtlıca mühbirimizniñ levhasında.
Ankaradaki Qırım dernegi baş merkezi biñ doquz yüz elli beş yıldan berli faaliyet köstere. Dernek bir cemiy teşkilât olaraq evvel Türkiyege köçip kelgen vatandaşlarımıznıñ medeniy bir teşkilâtıdır. Şimdi burada bizim kültürümüz ve sanatımızla alâkalı gençlerimize, çocuqlarımıza, üyelerimize dersler veriliyor. Nedir mesela? Qırımtatar müziğiyle ilgili. Piano dersleri. Bunıñ dışında bizim halq oyunları, qırımtatar dansları, qaytarma ve küçük yaşta da bale dersleri de beriliyor. Balacıqlar bu derslerge zevqnen keleler. Amma öz medeniyetinen tanışmağa büyükler de kele. Biñ doquz yüz doqsan üç senesi Türkiye Nazirler Şurası Qırımtatar Dernegine cemiyetke faydalı olğan teşkilât statusını berdi. Mukremin bey aytqanına köre, buña oşağan dernekler bütün dünyadaki qırımtatarlar içün büyük emiyet taşıy. Qırımtatarca bugün UNESCO tarafından yoq olmaqta olan diller listesinde. Yani dilimiz yoq ola. O bakımdan bizim dünyanıñ her tarafında qırımtatarlarnıñ yaşadığı yerlerde bu tür merkezlere ihtiyacımız var. Yani bize her yer Qırım olması gerek. Bu bina bir Qırım burası. Burada bizim çocuklarımız bir qırımtatar olaraq yetişmeli. Dernikniñ faal qadın-qızları Şefiga Gaspralı adına teşebbüs gruppasını meydanğa ketirdi. Mında qadınlarımız öz faydasını ketirmege çalışalar. Biz milliy birlik ve beraberlik duygusını güçlendirmek içün quruldıq. Qırımtatar milliy hareketinde milliy hareketine destek vermek içün quruldıq. Kültürel eğitim alanında faaliyetlerimiz şu anda gerçekleşiyor. İlk önce FESÖ atölyesi yaptıq. Önümizdeki hafta Qırımtatar Kahve Günü yapacağız. Şimdi Ankarada eki yüz elli biñge yaqın qırımtatar yaşay, olarnıñ faal qısımı ise beş biñge yaqındır. İnsanlarımızla diyaloglarımız iyidir ve genel merkezimiz de bizim bilinen ve itibar gören bir merkezdir. İnsanlar, qorantalar balalarını bize güvenerek getirirler ve burada onların çalışqan, iyi eğitim alacağını bilirler. Qırımtatar medeniyet ve yardımlaşma dernegi baş merkeziniñ yolbaşçısı Mükrimin beyniñ aytqanına köre, eñ müim, yaş nesilimiz aqiqiy qırımtatar olaraq güzel bir tarzda ayatqa azırlamaqtır. İmran Üseinov, Ediye Kataman, UATV.
Ürmetli seyirciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi, daa da çoq haberlerni sizler UATV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, sağlıqnen qalıñız, özüñizni qorç alıñız. Körüşkence.